Әле дә кеше күңелендә тирән хатирәләр уята. Яңа буыннар үсте. Әмма вөҗдан һәм сугышта исән калганнар алдындагы бурыч безгә күп милләтле дәүләтебез елъязмасының героик фаҗигале сәхифәсен онытырга мөмкинлек бирмәскә тиеш. Без хәзер яшәр өчен үлгән солдатларны, фронт өчен Җиңү өчен бөтен көчләрен түгеп, турда эшләүчеләрне онытырга хакыбыз юк. Без хатын-кызларның хезмәт батырлыгын мәңге хәтердә сакларга тиеш.

Исәнме, Сәлимә әби. Ничек хәлләрең? Нинди эшләрең бар? Эй, минем кызым, кызым кергән. Юкка балакаем, син керсәң, минем хәлләрем шул мәлдә үк яхшырак. Кан басымым да уйнатламый. Бөтен эшләрем яхшыга бара. Шундый иттереп рәхәт була син кергәч. Ә инде эшкә куылганда карале, әле өченче көн генә бөтен җиреңне җылт итеп чыктың бит, балакаем. Әйдә, әйдә, үз әле, утыр әле.
Сәния әби, синең гаилә альбомың бармы ул? Минем синең элеккеге яшь чакларымны күрәсем килә, ди. Бик тә матур булгансыздыр сез Кәшиф абый белән. Э-э-й, яшь чагында, балакаем, кем генә матур булмый инде ул, ә? Менә бит үзеңнән дә күз алмаслык, шул тикле чибәр! Без бик матур пар идек инде, Яшүк абыем белән. Сугыш урлады безнең бәхетебезне. Сугыш урлады. Кәшифемнең бит минем каберкәйләре дә юк. Элегрәк, элегрәк балалар военкоматларга да язып карадылар. Хәбәрсез югалган дигән генә язу килде. Юк. Кызыл сандык төбендә бер альбом бар. Бар әле алып кил әле. Карыйк әле бергәләп. Эй, сагындым кәшифемне. Сагындым кәшифемне. Бигрәкләр дә сагындым. Юк инде. Юк. Таптыңмы, кызым? Эй, әби, сине елаттым бит инде. Югыйсәң бер дә кафе аны кырасым килмәгән. Эй, балакаем, кәеф кәеф инде ул. Ә менә ватан өчен, безнең шушы матур тормыш өчен башын салганнарны безнең онытырга хакыбыз юк. Минем күңел хәтер капчыгымда ниләр генә юк, балакаем. Ул бит безнең чор кешеләренең берсе генә дә бу дөньядан китүе, ул тарихны да, сезне дә, безне дә алып китүе. Кызым, кая карточкалар таптыңмы? Ә шушымы ул?
Әйе, кызым, әйе, әйе, шушы. Әйдә миңа якынрак кил әле. Утырыйк, карыйк. Әй, стаффирулла. Карыйк әле карточкаларны. Мин сиңа, кызым, үземнең узганнарымны, күргәннәремне сөйлим. Сез бит сугыш турында берни дә белмисез. Ә минем хәзер дә сөйләгәндә җаннарым ачыта, Безнең чор кешеләренең тамактагы тиерләре беркайчан да бетмәс ул, йотылмас ул тиер, йотыла торган түгел. Әйдә, кызым, карыйк әле. Эй, балакаем, менә монсы Минем уналты яшьлек чагым. Кара инде, нинди озын булган минем толымнар, нинди матур булган минем чәчләрем. Кара әле, балакаем, кара әле. Әй, әби, син монда артистларга ошагансың бит. Әй, менә тикмәгә генә Кәшиф абыеңның күзе миңа төшмәгән. Әй, балакаем. Ә менә монсы? Менә бу карточка. Мин инде, без инде өйләнешкән идек. Мин инде кияүдә. Әнием миңа шул тикле матур ак күлмәк текте. Әле ул күлмәгем минем хәзер дә исән. Бар әле, кызым, алып кил әле сандыктан, бар әле.
Әби, менә шушымы? Эй, шушы кызым, әйе шушы, эй, минем күлмәгем. Эй, эй, эй, кәшифем кырыма килеп баскан шикелле булды. Кара әле, кызым, карыйк әле, нинди нечкә булган минем билләрем. Карыйк әле, балам. Эй, әби, син монда ничек сыйдың соң? Синең билеңне кул белән тотышлык булган бит. Әйе инде, кызым, әйе. Әй, Аллам. Ярар, мәр, кызым, Алып куй әле моны урынына, әвәлән җатмасын балакаем, димәк. Әйе, алып куй. Бик якын ул миңа ул күлмәк, саклыйм мин аны. Ничә еллар сандык төбендә сакладым. Әйдә, балакаем.
Ничек тидең соң син бу күлмәккә? Эй, балам, яшь чагында сөясең инде, ул бит без матур булабыз. Картая-картая сөякләр киңәя, балакаем, гәүдәләр авырая. Йөзгә җыерчыклар сала гомер дигән абзый, балам. Кара әле. Ә менә бу карточкада без Кәшиф абыем белән сугыш алдыннан төшкән идек. Бер гам да юк, кара әле. Елмаеп, бер-беребезгә карап торабыз. Шундый бәхетле чаклар. Берничә көннән сугыш башланды дигән хәбәр килде бала. Сугыш башланды берничә көннән. Минем күкрәгемдә астында минем әбинәм бар иде.

Белмәсәк тә, улыбызга да, кызыбызга да исем әзерләп куйдык. Малай булса, әтием Самат дип кушты. Ә кыз булса, Әминә булырсың. Яме? Thank you.
Нәрсә үзеңә сөйләнеп утырасың? Җиңеләйдеңме әллә? Эш бетмәгән? Әйдә печән басуына. Хәзер кәшифең юкса алынырга. Печән чабасы бар, печән җыясы бар. Әйдә, әйдә. Бәби китәсең икән, тагын бер әрем тамак арта. Ни өчен монда утырырга? Әйдә, киттек печән басуына, әйдә, киттек, әйдә. Утырма, әнә. Җаңгыр да килә, киттек, әйдә, киттек. Борчылма инде, мин бит әле керләр дә батырып куйган идем. Аларны җуам да килермен, яме? Ай, кер ди, уңдым инде, киленнән жалкау булдымы, үләм инде, кер дә кер, кер дә кер. Уңдым инде, киленнән. Өйдә кеше бармы? Керергә буламы? Исәнмесез? Ой, Махир апа, әллә миңа хат алып килдеңме? И, балакаем, хат алып килгән идем. Менә кара әле, аш әле. Ниләр язган микән? Менә бит, җүнле хат булса, йөрәкләргә рәхәт булып китә. Әйтегез, Хатлардан ярты гомереңне өзә бит ул! Әйдә, укы, укы, балакаем. Әйдә, син укыганчы утырып торам. Күктин күк, сүктин сүк, сәлам. Әни, Сания. Без сугышның иң каты җиренә эләктек. Гел хат язып торып булмас. Хат килмәсә, кайгырмагыз. Җаем булгач та язармын. Сезне сагындым. Монда үзебезнен авыл Сәгыйр абый белән күрештек. Анын атын алданрак алып киткәннәр иде бит сугышка. Бер авыл янында барган катыс сугышларда үзенен атын күреп шаккаткан. Дулкын дип эндәшүгә минем янга килеп җитте. Эй, миңа сырпалана, эй, сырпалана, күзеннән яшьләр тәгәрәде. Атлар да елый икән. Үзем дә еладым, көчкә аерылдым атымнан. Башка күрмәм инде, дип елап-елап сөйләде дулкыны турында. Э, сезгә дә авыр инде, сугыш кырындагыларга гына түгел. Инде миннән башка ни эшләрсез, белмим. Белмим шул, ахирәтем. Бик борчылам. Ярый, взводны җыялар тагын сугыш кырына җибәрергәдер. Хушыгыз. Исән-сау булыгыз, сезнең кәчетегез. Менә бит.
Ярар, балакаем. Минем әле теге шкахатьне барасы бар. Хатлар күп таратырга кирәк. Бригадка дагын басуга да барасы бар. Ярар, балакаем. Ярар.
Әллә хат алып килдеңме, Маһира? Әйе, әйе.
Аны э, киленеңә бирдем. Шулаймы? Әйе, укыгыз, барыгыз. Киттем әле мин теге шкахатьне.
Кая Кәшифнең хаты? Ниләр язган? Әстәгыфирулла. Хатка табынып утыра икән әле бу. Моның бүген басуга баруның файдасы юк инде, шуның кадәр генә. Барай силаны табып әле. Бер кайдан пиарис басар.
Алла. Уңдым инде бу киленнән, ятим җабагай. Ни ата-анасы юк? Эй Ходаем! Кәшифе дә юк бит хәзер. Хатынын, туасы баласын калдырып китте бит миңа. Миңа бит аларны ашатырга. Тукта әле, шикәрләрне яшереп куйыйм әле. Ашаудан баш чыкмый бит. Суслар кайнар. Монда әндри казнасы юк. Онны камыр баса башласа, онны күбәрәк итә. Эй, Ходаем, Хадика. Каян килгән бай баласы? Ашамаган, турага белми ашаган белән диләр шулай. Тәле, шукынчык.

Эй, киленем, кичер инде мине, сугыш мине шулай кырыс итте. Мин бит сезне бик яратам, килен, балам дип әйтергә рөхсәт бир әле миңа. Мин бит сезне хәзер икегезне дә нык яратам. Кәшифебез сугышта, киленем. Алла бирсә, исән сау кәшифебез кайтса, шундый тату бергә торырбыз, балам.

Менә кичә
Менә кичә безгә Мейсәр апа керде бригадир. Иртәгә бөтен хатын-кызлар да җыелышып урман кисәргә барасыз диде. Менә малай каем балаларны кая куярга инде? Син бармасаң, карап торасың бит инде Сания Акыллы бәйбек, карап торырмын Асия апа ничек карамаска. Әйе, аякка кияргә чабатам да юк. Былтыр кигән чабатам урман кискәндә өзелекләр төште. Аның җылы да җанлы булды бит. Яңгыр җылы да җава, кияргә җүнле кием дә юк өскә. Асия апа, минем ике пар чабатам бар җүнле. Берсен сиңа бирермен. Миңа искесе дә өйдә йөрергә ярый. Кәшебем үлеп киткән иде бит. Алар булса тагы үлер әле кайткач. И, әйбәттә кеше инде Сания апалакаем, әйбәттә кеше. Менә биянаңнан гына узмадың инде, уңмадың. Ир-атлар да шул кадәрле каты күңелле булмый. Охшавын яшереп йөргәнеңне күрә әле син аның, ә? Э, Асия апа, һәр кешедә бер гадәт була инде. Мин аңа бер дә үпкәләмим. Ул бит безне карый, туйдыра, үзе эшкә дә нык. Әйе, шулай инде, Кәшифем шулай. кайткач, бар да ятлы җир. Әйе, әйе, шулай, шулай, шулай. Йә, Сания, мин китим инде, әзерләним булмаса. Э, Ася апа, керерез чабатанга. Әни генә күрә белмәсен, я, почны бүлеп китерә. И, Ходаем, рәхмәт, инде рәхмәт, Сания, кайын, әҗәткә алам, яме. Әҗәткә, мөмкинлек булу белән түләрмен. Рәхмәт, бик зур.

Инструмент әбү, менә менә. Стаканда алган идем. Әйдәгез. Бәрәңгеләп пешергән. Бисмиллаһ рахманир рахим. Мәгез ипи белән, сөт белән әзрәк капкалап алырга кирәк. Тамак ачты. Иртәдән бирле бит.

Кая гына керче кемнең хәбәре дә юк бит нәрсә эшлим икән кызлар иртәдән бил үземә үзем таба урын таба алмыйм. Куанга да Сания, нәрсә булган бу Балигул апага? Без беребезгә дә көн күрсәтмидер ие, шая. Бүген майлаган каеш кебек, шаярмый да, көлми дә. Бернинди басуда да күңелле түгел ул шаяртмагач, көлмәгәч, нәрсә булды микән? Юк, әйе шул, иртәннән биргә бирле кәефем юк, диде. Эчем поша, ди. Белмим, ичмасам, начар сүз, төш сөйләде. Нәрсәгә югарга да белмим. Җүннегә генә булсын инде, Рафа, җүннегә генә булсын. Яхшыга юрәтәм я. Нәрсәгә юрәтәм, шул була. Әйе.
Балакаем, сөт салып бирим мә? Эй, бисмиллахиррахманиррахим. Кил әле монда утыр әле. Аякларым сызлый, кулларым авырта, бармакларыма сөялләр чыкты. Бер кая да бармыйм бүтән. Эшләмим. Кара, кара әле нинди җатка хатын килгәне. Нинди инде бармый.
Менә сиңа мә, барыня.

Күрәле син аны. Эшсез икеннән өйдә утыр ник икән дидәй. Монда рәхәт.
Рәхәт.
Ярар, кызлар, тиргәшмәйк әле. Әйдәгез әле, кызлар. Мин сезгә бер кочак хат алып килдем. Әйдәгез шуны укып алыгыз. Районнан җибәрделәр. Минеке түгел микән? Синеке түгел түгел.

Ничә? 42 нче елны вафат булды дип килгән иде хат. Хәзер язучы да бер җүк. Җүк инде.
Эй, Ходаем. Ике пичәт белән сукканнар. Мин мондый хатны күргән юк иде әле. Миңа Зилә районыннан җибәрмәгәннәр моны.

Ярый әле әнинәң бар. Елга бер-ике булса да кайтып китә. Бигрәк еракта яши ул. Кыз баланың язмышы ир-ат кулында шул. Әйбәт кенә эшлсеннәр иде, берүк булсыннар.
И-и, балакаем, ярый син бар әле, минем шагыйрем. Син бит әле бер матур җыр язган идең.

Күрмәсеннәр безнең балалар. Бигрәк җанны актарды бу җырың. Бигрәк истәлекле көн булды бу. Ярар, балакаем. Нишләргә инде шулай? Бу бит тарих, аны белергә кирәк, авырлыкларны түзәргә кирәк. Менә мин сиңа сөйләгәннәрне барысын да исеңә төшереп, тагын да матур җырлар язырсың, кызым.
Ярый, Сания әби, мин киттем. Альбомымны ерак җыймыйдыр, тагын керермен, тагын сөйләрсең миңа узган тормышыңны. Ярый, балакаем.
Бәлки, авыл тарихка языргадыр миңа, әйме, әби? Авылның тарихын язырга, балакаем, язырга. Әле ярый искә төшердең. Безнең бит авылда басу янды, искитмәле авырлыклар булды. Әле аңа җавап та бирүчеләр булды, балам. Ансын сиңа тагын килгәч,

Ничек инде шушы авырлыкларны түзеп, сөенәм шуңа. Барысын да үзем исән чагында сөйләп бирдем. Минем белгәннәрем, башымнан кичергәннәр җирдә кала, үзем белән китми. Аллага шөкер. Хәзер без шул тикле әйбәт яшибез. Туйганчы ашыйбыз, эчәбез. Бик рәхәт тормышта. Но шулай да, шулай да минем җаным яна. Мин яз саен Кәшифемне көтәм. Аның бит үлгән дигән хәбәре килмәде. Ул, бәлки, берәр җирдә тилмереп, минем шикелле яши торгандыр. Эй, күпме минем шикелле тол хатыннар шушы каһәр сугыш аркасында ялгыз калып, Интегеп картаялар. Нишлисең инде, безгә шундый язмыш булгандыр. Безнең тамактагы төерләр беркайчан да бетмәс ул, йотылмас ул төер безнең тамакта. Эй, балалар, ярый, намаз вакытым да җиткән.